Laayikii ol niti sheer godhaa laayikii godhaadha laayikiin immoo baay'ee nama gargaara warri hin dhageeffatan guutuun garuu laayikii hin gootan maaliif akkuma dhuftaniin garuu osoo laayikii gootanii baay'ee namatti tola jechuudha irra hedduu osoo laayikii fi koomentii koomentiin immoo abbaa nama yaada qabuuti laakiin immoo warri akkuma itti dhuftaniin dhageeffatan viidiyoo kiyyaa laayikii godhaa jechuudha warri sheer niti sheer godhaa sun rakkoo hin qabu warri dandeenye dirqama osoo hin taane osoo hin himaan. Akkasuma mashaallah warreen haarawa maatii naaf taatan hedduu galatoomaa isiniin galateeffadha jecha asumaanuu anillee warri maatii naaf ta'e naan jettanii maatii isiniif ta'ee jira wanti immoo namoonni immoo lakkoofsa naan kennii naan jettan lakkoofsa osoo hin taane feesbuukii kiyyaan na dubbisuu dandeessan gannoo siraaj jedha gannoo siraaj jedha na dubbisuu hin dandeettan jechuudha namoonni baay'een garamee si dubbisnaa nama jettantu jira gariin immoo lakkoofsa keessantu jira lakkoofsa maxxansuun hin danda'amu. Kanaafuu immoo lakkoofsa walattaftee rakkoodha. Namoonni itti haasa'uun ani kan jiraadhu mana namaa keessa waan ta'eef naaf hin mijaa'u. Garuu lakkoofsa kee namaaf hin kennu jechuu kiyyaa miti aadii miidiyaa irratti walattafe nu problem rakkoo takka hin qabu maaliifu nama si dandeessi keessummeessa. Garuu immoo ati ani waan tokko waan hin gurgurreef jecha lakkoofsa kiyya laxxafee nama hunda yoo hin keessummeessine namni natti muufachuu danda'a. sababni kiyya isa kana jechuu sababni an lakkoofsa hin laxxafneef sababa kana malee inshaallah yeroo muraasa keessatti ammallee fitadhee waan jedhe hin gala kara biyyaa jechuudha lakkoofsa biyyaa baafadhee akkasittiin isinii maxxansee aadii rakkoo takka hin qabu garuu an lakkoofsa asii kana maxxansu du'aayii keessaa kana maxxansu baay'ee natti ulfaate waan biraa miti lakkoofsa jaaladhee waan biraa yookiin akkas osoo hin taane naatti hin tolu nama hunda keessummeessuu hin danda'u namni na barbaada yoo ka jiraatan ta'e feesbuukiin kee agannoo siraa jira hedduun isin jaaladha hundi keessan obboleewwan akira maaliif beetanii ani nama yookiin nama jibbuu yookiin nama tuffachuu akkasii miti namni nama kan jiraatu mana namaa keessa waan ta'eef nama hunda keessummeessu hin dhabu fakkeenya lakkoofsa miidiyaa irratti yoo laxxafte namni yeroo hunda sirratti dawwaluu danda'a nama sa'aatii sirratti dawwalu hin beektu ta'uu danda'a sa'aatii ati dalagaa itti qabdu hin beektu ta'uu danda'a namni kamuu kanaafuu immoo sababni lakkoofsa kee hin laxxafneef sababa kanaa. Inshaallah hin gala yeroo gabaabaa keessatti ammallee rakkoo takka hin qaban gara biyyaan deebi'uu fedhii qaba waan ta'eef guutummaan guutuutti xumuradhe. Kanaafuu fulmii fanas illee deemu waan fedhii qabuuf jecha inshaallah hanga sanii immoo Facebook kiyyaan dubbisaa kan nu siraa jira rakkoo takka hin qabu wanti barbaadan waan danda'u irraa waan beekurraa isin himuu danda'a waan hin beekne anis homaa gochuu hin danda'u anis beekamarraan barachaa barachaa ammas barachaa itti deemaa jira waan ta'eef jecha inshaallah durallee waan kana olii akkaan baradhu fedhii qaba waan ta'eef jecha waan kana qofa osoo hin taane namni suuta suuta keessa waa baay'ee barachuu danda'a namni barnoota qofaaf miti wanni isin beekuu qabdanii Wanti waan kamuyyuu barachuun waan baay'ee barbaachisaa garuu immoo waa barachuuf ati wanti ati gochuu qabdu maa inni suuta suuta keessa malee wanti namni kamiinuu oluma ka'ee tarkaanfatee zalli jedhee waa baratu takka illee hin jiru yookaan dhugaa haa dubbannu ta'e. Alhamdulillah rabbil alamin an social media ta social media hedduun irraa fayyadamee ittiin gammada maaloo jettanii social media kanarratti waa baay'een baree waan ta'eef jecha hedduu takka das na jedha. Kanaafuu akkasuma namni waa na gaafachuu fedhii qabdan maaliif hin jedhee yoo isin ka gaafadhu ta'e suushi kalas kanaafuu jechuudha maaliif maaliif na barbaadu isin hin jedhe waa'ee yuutuubii si gaafachuuf na jettan waa'ee yuutuubii irraa yuutuubii akka itti banatan yoo ta'e abduu lahaappiin hin dhiyeessa abduun lama abduun lamaanuu dhiyeessa jiran namoota baay'eetu dhiyeessa mashaallah warra afaan oromootiin dalagan illee namoota baay'eetu dhiyeessaa imeelidha malee wanni biraa wanni wal qabatu hin jiru yuutubiini. Kanaafuu rakkoo hin qabu ani waan beekurraa isinitti hima garuu waan immoo imeelii hin qabaachuudha. Kasanirraa hafe maalinni wanti wanti ani beekurraa kana gaafatu yoo ka jiraate rakkoo hin qabu isiniin keessummeessa. Namoonni tokko tokko viidiyoo gadhiisee ture viidiyoo kiyyaaf kafetiyaa gadi dhiisee ture jechuudha. Viidiyoo kiyyaaf kafetiyaa maaliif hin gadhiisee? Ra'is viidiyoon kiyyaa fi ka fatiyaa aan itti gadi dhiise maa inni hedduu takka hedduu takka fatiyaan garaa na nyaattaan akka mata keetaanis tama akka isiitii fakkaattuu akka isiitii laakiin immoo keessaa namni nama arrabsu namni haadha nama arrabsu baay'ee namatti ulfaata haati isiidhaa addunyaa kan jirtu namni garuu jala deemee isiidhaa haadha isii akkasitti arrabsu suni Ani baay'ee na gaddisiistee wallaahi ani hanga fedhe garaallee jabaachuu baadhu hedduu takka obsaan dadhabe bakka isii bu'ee hedduu takka obsaan dadhabe hedduu takka keessi koona dhukkubee sababa isii irraa kan ka'e maaliif namni waan amaan jettan taqallah of eeggannoo godhadha namni ilaalcha badaa namaaf qabdan ati nama sana ilaalcha badaa hoo qabdee haadha fi abbaan namatti hin dhufini keessaawuu karaa haadhati irraa namatti hin dhufina jecha ilaalcha hin taane namaan hin jedhina jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi iji tiyallee waan jettu naaf fayyadee jirti alhamdulillah. Dhugaa dubbachuudhaa fi of eeggannoo sirriitti godhadha. Maaliif ani dhugaatti hedduu takka yoo uffate halaal keessi koo akka malee na dhukkube jechuudha. Laakiin namni obsuus danda'a beektanii obsa qabaachuunis homa jirtu garuu immoo yoo namni karaan taaneen si tuqee obsa dhabda waan ta'eef jecha yoo fatiyaan hedduu takka garaa naraasti ani viidiyoo kanaaf hin gadhiisee maaliif namni jaalatee miti ka viidiyoo maruu jechuun taane namaan hin jedhiin koomantii jalatti bakka faayidaan qabu waan ta'eef jecha faayidaan qabu koomantii jalatti jechaan taane namaan hin jedhina Eesaawu bifa karaa haadhatiin bifa karaa haadhatiin nama hin tuqina badaadha maaloo jettanii haadha qabaachuu mala namni suni haadha dhabuun mala namni suni badaa immoo osumaa beekan arrabsan jechuudha osumaa beekan jechan taanii jedhanii osumaa beekan isii dhiisanii haadha isii tuqan badaa ammaaf booddee jennee gaafannee ture namni isii dhiisee haadha isiitiin arrabsu walaayii nama dhibaa Rabbi obsii siif haa kennu gorsiniisi komentees barreessinii fi karaa tiktaaktii illee karaa sooshaal miidiyaatti illee ittuma himna. Laakiin an akka mataa kiyyaatti hedduutu akka sababa isiitiin obsan dhabee omaa gochuu hin danda'an namni hundi kenna waa karaa akiraa ni deemna malee namni karaa namni taa'u takka illee hin jirtu. Kanaafuu Taqullaa namni akka tasaa asuma jalattuu namni ilaattanii dhageeffattanii kan bu'aan badaa nama barreessitan yoo jiraattan rabbi isin haa laaffisu jedhaanis wanti biraa wanti hin jiru hin jiru waan ta'eef jecha garuu immoo ani sababni ani boo'eef sababa fatiyaa wallahi obsaafis qaba ture alhamdulillah as ga'ee jira namuu beetaa oo lubbuun jiraate waa baay'ee arga waan ta'eef jecha Yoo fayyaan hedduu takka garaa na raaste. Rabbi sabrii siif haa kennu. Rabbi sabrii nu hundaaf waa kennu jechuudha. Warra haadha hin qabne ofumaa gochuu hin dandeenyu. Kana fakkaata jechuudha viidiyoon kiyyaa. Warri immoo ajalatti illee dhuftanii akka tasaa waan hin jettanis. Homaa wanni jedhu hin jiru. Garaa nama raasaa wanti akkanaa kun dubbachuu irratti illee jechuudha. Dhaamsa namoota amantiidhaan wal arrabsan. Namoota amantiidhaan wal arrabsan dadhabni barana. Nam amantiidha wal arrabsan amantiin ka dhuunfaa ta'uu namni wallaalee jira natti fakkaate. Kun kaan laaqataa kun kaan laaqataa si dhibdii dhageeffatuma wanti gootu hin jiru. Kasii ta'e dhageeffatta kasii hin taane bira taa'u dabarta. Lannuu faayidaan qabu waan ta'eef biruma dabarta. Gisa garii immoo dhageeffattee illee si jibbisiisa waan ta'eef jecha. Kanaafuu Rabbiin hundaafuu haa laaffisu obboleewwan kiyya warri biyyaa yaa'ee akka malee godhatee sooshaal miidiyaa irratti yaa'ee homa fedhe illee yoo ta'e biyya keessattis ta'e biyya alaattis ta'e nama amantii ofii hin kabajas ni jaalatas. Arrabni biyya maambaa kana keessaa malee biyya keessa hin jiru. Hin jiru biyya keenya keessa hin jiru arrabni akkanaa. akka amantii kamuu qabu kabajaan hojii jiraataa jira. Naamusaan hojii jiraataa jira. Kabajaa addaatiin, kabajaa keessa'uu kabajaa addaatiin wajjii jiraataa jira namni keenya. Garuu warri sooshaal miidiyaarraa anaan cimminee warri sooshaal miidiyaarraa ani natsaadha jechaan jiru. Ani natsaadha ofiin jechaan jiru. Maaliif dogongoruu danda'a waan ta'eef. Karaan sooshaal miidiyaa irratti wanti jibbisiisu bahu baay'eetu jira. Hundarrattuu rabbi nagaa nu baasu rabbi irraa nu eegu waan akkanaa. Dalagaa ta'e nuuf quban qabnu kushiinaa araba keessa fiina. Kanaafuu hundi keessanii turtii gaarii yaada qabaattan koomantii jalatti na barreessaa isiniin jaaladha isiniin kabajaa. Salaamu alaikum turtii gaarii.